Tshiḓolilwa, Ndima ya vhuṋa. Vho Luvhone na mufumakadzi vho vhuya vhusiku vhukuma. Kha ndi tou ri vho vhuya maḓautsha. Tshe tsha vha fareledza ndi lwendo lwe vha ri musi vha tshi vhuya ngei Pietersburg vha vho lu ṱanga lwa u fhira nga Shakadza vha tshi vhona vhathu. Ho ḓo ri zwenezwi nga matsheloni a Mugivhela vha vho vuswa nga u khokhonywa ha vothi. Nthuseni ndi ene we a mbo ḓi vuwa a ya u vula vothi. A tshi tou ri vothi phamu, u vhona a tshi khou ṱanganya maṱo na luambo uyu munna ane a vha na khefhi. Vha ngafhi khotsi aṋu na mme aṋu muṱhannga? Musi uyu mutukana a sa athu u fhindula a mbo ḓi ri, Vha vhudzeni zwa uri ndi Luambo. Luambo u ralo o no tou ita na u dzula kha sofa, maṱo i thalathala, a tshi sedza idzo thundu dzine a ḓivha uri nga iri ya ṱahe dzi ḓo vha dzi tshi khou rengiswa. Ene zwo no rali u vho U vho vhona a tshi ḓo renga haya masofa ane zwa zwino a vha o dzula kha ḽiṅwe ḽao. U dovha hafhu a vhona hu na thelevishini, mutshini wa VCR na ḽiwatshi ḽihulu ḽi re kha luvhondo khathihi na ṱafula ḽa u ḽela ḽe a ḽi vhona kha iyi kamara ya u ḽela izwi musi a tshi khou fhiriludzela afha kha iyi ya u dzula. Hezwi zwoṱhe u ri naho arali vha nga hana a tshi zwi renga zwino. Hu ḓo ri hezwi bukuṱa ḽi tshi ṱanganedza na nga iri ya ṱahe maṱavhelo, a ḓo wa a tshi vutsheledza a tshi itela u zwi renga. Vho Luvhone. vho mbo ḓi swika zwenezwo vha tshi khou endela u ḓi alamulela zwithu zwavho vha tshi lumelisana nae. Zwo rala fhaḽa vha mbo ḓi dzula vho nṱha ha iḽi ḽiṅwe sofa. Vho Emily na vhone vha vha vha tshi sendelavho. Vhathu vha hashu vha ḓo mpfarela u swika nga tshifhinga hetshi tshine nda tou vha vusa. Tsho mbuisaho samusi vhe vhone vho nyendelaho vha ntsivhudza nga zwo bvelelaho ndi tshine vhone vha tshi ṱalusa. Zwino ndo tou ri vhusiku sala nḓuni, hezwi vha tshi khou mmbona ndi hafhano. Ndo ri u vuwa nda thoma nda gidimela maṱirakani sa izwi vha tshi zwi ḓivha zwa uri wa vuwa wo lala u ḓo liga u tshi khou tambula u ya nga hu sa fheli. Zwino ndo mbo ḓi tshe ndi fhire nga hafha, vho muthu munzhi vha sa athu u swika, ri mbo ḓi thoma u vhona uri samusi zwithu zwo no ima nga iyi nḓila Ri nga tou zwi bva hani? Luambo u ri a tshi ralo a tshi ita na u posa-posa maṱo kha avha vhavhili u vhona arali vha si khou ima na zwine a khou amba zwone. Vho Luvhone na mufumakadzi vho sokou thoma u sedzana vha sa ḓivhi uri vha nga ri vha tshi mu fhindula vha ri mini. Kha ndi tou ri vho vha vha tshi khou kaledzana vha sa ḓivhi uri ane a nga thoma u fhindula ndi nnyi nahone a tshi ḓo fhindula a ri mini? Vho Emily ndi vhone vhe vha thoma u bva mulomo. Muthu washu, riṋe ro ḓo mona-mona na vhane ra vha ḓivha, ha swika he vha ri thusa. Hezwi zwi amba uri thundu yashu a i tsha ḓo rengiswa. Nahone ho vha hu si uri zwa uri thundu dzashu dzi rengiswe ri khou zwi nwela maḓi lini. ḽiṅwe ḽiṅwe ndi ḽa uri hu na vhathu vhanzhi vhe vha vha vha tshi khou tama nga ngoho thundu yashu i tshi rengiswa u fana na vhone zwi ḓa hani uri vha ri a vha na tshelede ya u ri thusa vha vha vhe na tshelede ya u renga idzo thundu Zwi ḓa hani hune vha takalela u renga thundu dza muṅwe munna ngeno mavhengele ane a rengisa dzithundu vha tshi a ḓivha? Vho Luvhone vho vha vha si tsha kona u ḓifara hezwi vha tshi vho rali. Vho vha vha tshi vhonala milomo i tshi vho tetemela khathihi na u ḓalelwa zwe zwa vho ita na uri ipfi ḽavho ḽi ri u reremela vha fhedze nga u kakamela. Luambo a tshi vho vhona zwo no ralo, a bva hafha nḓuni sa musevhe a tshi gidima goloini. Vha mpfarele, zwo itwa nga u sa ḓivha. Ndi luambo zwenezwi o dzhena kha luvhilo lwa muvhuḓa. Vho luvhone vha ya vha vula iṅwe ya dzikamara vha doba tshithu tshine tsha vhonala tshi tshinga ndi tshihali. Vhe murahu, murahu. Vho Emily na vhone vha vho sala murahu vha tshi khou ṱavha na mukosi. Nga vhe vha tshi lifha fara maḓevhe haya ane a dzula o pangulwa. Vho we, ane a dzula o pangulelwa vho welwaho nga khombo uri ḽi renge dzithundu bukuṱa mavhengeleni A u ḓivhi? Ri ri musi ro renga dzithundu ra bubelwa na vhusiku ri tshe ro eḓela, nga hone u tama dzithundu dze ra renga. Ndi riṋe vhe ra ri vhathu vha songo renga dzithundu? Hai. Vhathu vha fhano vha nga u mangadza, vha a ḓivha. Ngavhe ḽiaḽibbya ḽe ra ḽi renga ngei Tshandama ri si ḽi ṱuwise, Ndi musi ri tshi ḓo ri u a sasamedza haya maḓithu a swika mahayani tswaro dzi tshi nzuruma malofha, marukhu e mala kha nṱhani. Hone vho vha vha tshi kha ḓi amba na nnyi? Vho Luvhone vho ri vha tshi sala vha tshi vula vothi, Luambo o no rembulusa goloi yo no livha badani khulwane. Hoyu Luambo ndi goswi ḽi sa dzumbami. u sa mu ḓivhi u nga ri ndi yone ndau. Hai, ḽi tou vha ḽone phyea vhukuma. Vhana havha vho vhuyaho tshikoloni ndi vhe vha vha vha tshi vhonala vho mangala nga zwine zwa khou bvelela hafha muḓini. A vho ngo vhona khotsi avho vhe kha mbiti ngafho. Fhedzi vha kona u zwi vhona zwa uri Luambo a si muthu we a vha o ḓisa mulalo na khathihi. Ha, nṋe ndo shona nga khaladzi. Matsina zwe vhone vha vha vha tshi khou amba zwa uri muthada i nga ḓa ndi zwone. Atshi. Na zwino ndi ḓo tou zwi ṱalutshedza na vhaṅwe nga Musumbuluwo. Zwino. Zwino zwi ḓo tou vha zwi nzani musi ri tshi khou ya u pfuma zwi tshi rali? A ri nga ḓo vhulahelwa lwone lupfumo? Ndi amba ngauri tshelede i ḓo tou elela sa maḓi a mulambo. Ach! Vho Emily vha ralo vha tshi vhanda na zwanḓa afha masofani he vha vhuyela hone khathihi na munna ane a pfala nga u lidza dzitsaṅwa fhedzi. U na mashudu hoyo muṱhannga. Ngavhe ndi mu fare ho vha hu tshi ḓo vha ho bvelela zwine nda nda ḓo sala ndi tshi ḓisola nga murahu. U vhona u nga vhadededzi zwa nndwa a vha zwi ḓivhi nahone a vha zwi teledzi. Ndi vho Luvhone vhane zwa zwino vha vho sumbedza uri mbiti dzi khou phevha. nga zwiṱuku. Ngavhe vha mu fare, ndi musi vha tshi ḓo vha vho lapula. Muthu a nga si vhuye a tshila zwavhuḓi hezwi hu na haya maḓithu. Ndi Vho Emily musi vha tshi khwaṱhisedza zwine munna wavho a khou amba zwone. Vho Emily na vhana na munna vho mbo ḓi ḓilugisela u ya ngei Luphephe, he ha lala ho vhudza vhana zwauri vha ḓo vha bvisa vha vha isa hone. Vho vho ḓo humbula na u fhira nga ngei Tshipise tsha Dondwe hune vha ḓo ralo u ḓiphiṋa nga u bambela maḓini a dudelaho. Hu si kale vho mbo ḓi dzhena goloini yavho vha dzhena nḓilani. Vhuṋa havho hafha goloini vha pfala vha tshi ri u amba nga Tshivenḓa vha sevhedza nga luisimane, ane a khou edzisa u amba nga Tshivenḓa vha sevhedza ndi vhone vho luvhone ngeno mufumakadzi a sa vhuyi a khakha a amba nga Tshivenḓa musi a tshi amba na vhana vhawe. Mulovha vho ḓo ri vha hafha Shakadza, mufumakadzi hoyu a pfa o vhaisala vhukuma. Musi mukegulu mazwale wawe vha tshi khou fhedza tshifhinga tshilapfu vha tshi tamba na zwiḓuhulu. Kha Vho Emily, mafhungo a uri vhana vhavho vha ḓiwane vhe fhethu hune ha amba Tshivenḓa a vha vhuyi vha zwi funa na khathihi. Mukegulu Vho Khakha nge vha vha vha tshi vho lingedza u gudisa havha vhana Tshivenḓa. A u ḓivhi Tshivenḓa iwe? A u ḓivhi luambo lwa makhulu? U ḓivha lwa makhuwa lu sa ambiwi nga makhulu matsina a u ḓivhi luambo lwa makhulu vha Shakadza. Ndi vhone mukegulu vhane vha ralo vha tshi khou sengenedza sengenedza kuḓuhulu kwavho kwa kusidzana kwe kwa vha ku tshi ri u fa nga maseo wa vhuya wa ri nangoho ho tou ṱangana vhathu vha murole muthihi. Musi zwo rali Vho Emily vha ḓo vha vho sedza lurumbu, vho sinyalala vha sa funi na u pfa zwine vhana vhavho vha khou vhudzwa nga makhulu wavho. Hafha Shakadza zwi tou nga vhathu vhoṱhe vha a zwi ḓivha zwa uri havha Vho Emily nga nḓila ine vha ḓidzhiela ngayo nṱha a vha ṱoḓi vhana vhavho na u tamba na vha vhaṅwe vha tshi zwi ita. Sa izwi vhana vhe vhana, tshifhinga tshinzhi vho Emily vha ḓi ri hezwi vho ḓa hafha Shakadza vha vho mangala vhana vho no ngalangala vho ya u tamba na vhaṅwe. Vha ḓo ri vha tshi vhuya he vha vha vho ya u tamba hone na vhaṅwe, wa wana thundu hu vhukhaswakhaswa nga maḓi na mavu. Vhana vha Vho Emily vha vhuya vha tou pfa zwauri lwendo lu khou livha Shakadza, vha ri u takala wa vhuya wa ri ndi munna we we a vha o valelwa dzhele miṅwaha minzhi a tshi vhudzwa uri ḓuvha ḽi tevhelaho u ḓo vha a tshi khou vhofhololwa. mapfene mapfene ni a ḓivha vhananga dzi ṱhoho na dzone a ni dzi ḓivhi fhedzi sa izwi ri tshi khou ya ngei luphephe ni ḓo dzi vhona dzoṱhe hedzi phukha vho luvhone vha ralo vha tshi ita na u sumba iṅwe ya dzi ṱhoho dzine dza khou levhukana kha miri hafha tshivhangani tsha khalavha sa izwi vho fara nḓila ya u ḓo bva nga nzhelele, vha ḓo kona-ha u fhira mapani? Ṱhoho hafhu ndi mini Baba? Ndi pfene? Ndi kwana kwavho kwa kusidzana kune kwa vhudzisa, ko no tou ita na u bva kha tshidulo tsha murahu, ko no faralala afha vhukati ha tsha khotsi na mme. the monkey is the small baboon and the baboon is the big very big baboon ndi vho emeli vha tshi khou dzhenelela zwenezwi vha tshi pfa uri munna wavho u khou dovha hafhu u ita zwiḽa zwithu zwine vha zwi vhenga nga mbilu yavho yoṱhe Ha mma, hezwi zwe vha amba zwone zwi sia muthu a si nga si ḓivhe uri pfeṋe ndi mini nahone ṱhoho ndi mini. Ndi nthuseni, a tshi amba na mme awe, vhaṅwe vho thetshelesa. U khou amba zwone hoyu ṅwana. Pfeṋe ḽihulwane na pfeṋe ḽiṱuku zwoṱhe ndi mapfeṋe. Zwino ṱhoho yone ndi phukha-ḓe? Ndi zwone zwine havha vhana vha khou ṱoḓa u ḓivha zwone. Kha vha vha ṱalutshedze vhone nga Tshivenḓa tshavho. Nṋe zwa vhana vhane vha ḓo pfumbudzwa Tshivenḓa ngoho a thi vhuyi nda pfana nazwo lini. Zwi tou vha uri miḓini u mufumakadzi u ḓi dzula u mufumakadzi, nga maanḓa wo malwa nga munna wa Muvenḓa ve, ene mubikwa na ive. ive ḽa vhibva Muvenḓa a sala. Munna wa Muvenḓa a si tshifhinga tshinzhi hune a tenda maamba musadzi, kana ndi u shavha mini we? Vho Emely vho ḓo ri musi zwo rali vha vho thoma u zwi humbula zwa uri hafhu vha khou tea u ya madakaloni lune arali vha vho dzhena mbitini vha vho ḓo ita uri lwendo holu na muṱa wavho lu si tsha ḓifha. Hu si kale ipfi ḽa Vho Emily ḽo ḓo dovha ḽa pfala. How much mark did you get in Tusening in the last test of English? Vho Emily vha ralo vha somba mutsinga vha sedza khae afha kha sithi ya murahu he a dzula hone. Ene vho a sa athu vha fhindula a ri zwiṱuku maṋo nyena a ri kha composition kana kha grammar kana kha literature kha zwoṱhe in all the everythings araloho ndi vho Emily zwi tshi nga vha khou ri ndi ngani uyo ṅwana a sa fhinduli nga tshiisimane Ha vha vha na zwitonga zwa u kombetshedza ha mme avho uri vha ambe nga tshiisimane misi yoṱhe, a vha vhuyi vha zwi funa na khathihi. Vhana havha vha a zwi ḓivha na u zwi vhona zwa uri khotsi avho zwa u amba nga tshiisimane a vha zwi takaleli na zwiṱukuṱuku. Vha a zwi ḓivha zwa uri zwi tshi ḓa kha tshiisimane khotsi avho vha ri u tshi amba, Muthu a vhuya a ri ndi ṅwana wa Margaret nga tsha vhukoma. Zwine vha wana zwi tshi nga zwi a vha kanganyisa ndi zwa uri muthu ane a sa ḓivhe Tshikhuwa ndi ene o tou omaho luthihi a tshi ḓi ri vhana vha fanela u amba Tshiisimane. Vhana naho vha sa ambi, tsha mbiluni vha a zwi vhona zwa uri khotsi avho vha nga si vha laṱedze, nga maanḓa sa izwi vhe mudededzi. Nḓilani vho endela u tshimbila vha tshi ḽa zwirengwarengwa na zwoṱhe zwidzhantongolo zwe vha ralo u renga. Matsina zwithu zwi a bvelela we. Vhone vha ri ndi nnyi we a vha a tshi nga vhuya a lora uri afha tshikombani muthu a nga ḓiwana a tshi renga banana split kana banana boat buseni ḽeneḽi ḽi nga fha vhathu hune wa wana zwoṱhe zwoṱhe ha ndo vha ndi sa vhuyi nda zwi lora na u zwi lora ee O swika zwidumo nga dzawe khoyo. Vha ralo vho imeli vha tshi khou lonyela mulomoni thango yoṱhe ya khuhu ye vha i renga henefha Chicken Licken. Tshikhuwa tshi itwa tshi tshi hangwa. Vhone vha ri luambo lu si lwa u lu nga dzula lu mulomoni wau shu. A huna tshine muthu mutswu a nga balelwa u tshi ita hafha shangoni. Tshine tsha dina ndi tsha uri muthu mutswu ha ḓiṱanganedzi sa muthu mutswu. U ḓidzulela u ḓivhonela fhasi tshifhinga tshoṱhe. A hu na muthu ane a nga bvela phanḓa vhutshiloni arali a sa ḓiṱanganedzi na u ḓihudza nga zwine a vha zwone. Ni a ḓivha naho hafha Afrika Tshipembe, ro wana mbofholowo yo tou raliho, hu kha ḓi vha na vhanzhi vhane vha ri muthu mutswu a nga si kone u vhu vholuvhone na vhone vha ralo vha tshi khou isa tshanḓa tshavho tsha monde ṋamani ngeno tsha u ḽa tshi tshone tsho farelaho tshiṱirini tsha goloi. Vho Emely vho mbo ḓi ralo u vha dzhena haṋwani naho marama a tshi vhonala a tshi kha ḓi vha o kukumuwa nga yone ṋama ye vha khuba. E, muthu mutswu ene wa sa mu thanyela u mbo ḓi humbula thumbu yawe fhedzi na vha lushaka lwa hawe. vha thetshelese madzina a vha re hanengei ṱhodzini ya muvhuso. Hu si kale vha ḓo pfa hu vha lushaka luthihi, vhaṅwe ro rahelwa, vhaṅwe ro rahelwa murahu. A si muvhuso wa muthu mutswu kana? Nṱhukhea, a thi muloi wazwo, vha ḓo mmbudza ḽiṅwe ḓuvha. Kha vha lindele hoyu ṅwaha u fhele. u ḓaho ri ḓo amba ro lala, u vuwa ri tshi shavha hone u lenga. Vhonani hafha, Emily. Muvhuso wa tshiṱalula wo vha u na vhatshena vhangana vha zwifani zwi fanaho. Fhedzi zwi tshi ḓa kha vha lukanda lutswu, hu pfi zwifani zwi songo fana. Inwi ni vhona uri arali nṋe na inwi ri tshi khou ita mushumo une vhathu vha u takalela lune nda vuwa ndo vhu tumba vhuphresidennde, tshine tsha ni thivhela u vha Minisiṱa wa Pfunzo kana Mvelele, ni vhona hu tshithu-ḓe, arali na ngoho no vhonala ni tshi tea kha mushumo wonoyo? Vho Luvhone vhane vha khou ralo u amba vha tshi ṱafuna-ṱafuna iyo ṋama yavho Vho vho ḓo mangala vho Emily vha tshi tou ri thukhe-thukhe nga zwiseo. Vha khou mangala uri ndi ngani mufumakadzi wavho a tshi tou fa nga zwiseo ngeno tshine tsha seisa tshi a siho. Afho vho vha khou amba munna wanga. Ngavhe hu tshi pfi vhathu vha fhano vha tevhelala vha tevhelela ngoho ndi musi vhone ṋamusi vho no ḓiwana vhuimo hangei phalamenndeni zwino nga ngafhi nga avho vhane naho vha songo funzwa wa wana vha tshi khou sokou alamula alamula ngomu phalamenndeni nga u sa ḓivha tshiisimane vhukati ha vhaṅwe riṋe ro liga ri tshi toya toya hafha Ṱhohoyanḓou fhedzi a hu na ane a ri sedza ṋamusi. Inwi matsina no vha ni tshi khou lwela u wana vhuimo, nṋe ndi ri vhenevho vhane vha khou lugisa kha ri vha thusedze hu swike hune lushaka lwa fhaṱee. Henefho hune na vha hone, shumani sa muthu a shumelaho lushaka. Na nṋe hune nda vha hone, ndo teavho u shumela lushaka. Ndi vho luvhone vhane vha ralo, vha fhedza vho fhumula lwa tshifhinganyana. Vho luvhone tshi vha fhumudzaho ndi luvalo lwe lwa rwa zwenezwi vha tshi khou endela u ṱalutshedza mufumakadzi wavho nga ha u shumela lushaka. Mbiluni yavho vha khou humbula uri vha nga amba hani haya mafhungo ngeno vho no ṱanganedza mushumo une wavho vha ita tshigevhenga. Vha khou dovha vha humbula na zwa uri hafhu hoyo mufumakadzi ane vha khou ri a yo shumela vhathu u ḓo vha o hwala zwidzidzivhadzi zwine a ḓo vha a tshi khou zwi isa kha vhathu vhenevho vhane vha fanela u vha thusa. Zwi a pfala zwine vha khou amba zwone. Fhedzi zwi tshi ḓa kha muvhuso wa Murema, nṋe a thi a wani zwavhuḓi. Vhoimeli vha ralo vha tshi lavhelela uri Vho Luvhone vha ḓo dovha vha i dzhena heyi khani. Saizwi Vho Luvhone vha tshi vho vhonala vho no sokou hwi, vha tshi khou endela u luma-luma mulomo wa fhasi nga maanḓa, Vho Emily vha vha vho wana tshifhinga tsha u swaswedzana na vhana vhavho hafha goloini tshiisimane tshi itwa tshi tshi hangwa ṋamusi ri ḓo tou ḓiphina nga u bambela vhananga hafhu nthuseni u a kona tsha ngege ni ḓo vhona uri tshinwi ndi tshi dia hani ṋamusi muthu zwa findingodo a songo vhuya a zwi lingedza arali a sa ṱoḓi u nwela khothe khothe. Hafhu hu na muṅwe musidzana we a ṱoḓa u sia vhathu nga hone u ita findingodo. O shura bigiri dza vhaṱhanu. O ri a tshi sala a tshi ṋulwa maḓini a si tsha kona na u kona. thumbu yo sokou tatanana nga mufuro wa maḓi. Ho ri zwenezwi vha tshi mu bvisela afha nnḓa, vhathu vha mbo ḓi gidimela u mu rwa thumbu nga muṱavha uri a bvise ayo maḓi a hone. Ha, ro wana u tshi tou vha mulambo wa nzhelele wo atha lutsinga. u tshi livha vhukovhela. Vhana vhavho vho vha vho no sokou vha lavhelesa hezwi vha tshi khou ṱalutshedza hezwi zwe zwa bvelela. Zwino u gai ṅwana wa hone? O fa? Ndi uku kwa kusidzana kune kwa khou pfa ku songo pfesesa uri zwo ri u ralo ṅwana uyo a tshilana kana a lovha. Hai, O ri u ṱanza maḓi, a mbo ḓi vhofhololwa. A vho goba goba a tshi ya goloini ya khotsi awe. Ndi hone vho Emily vha tshi fhindula vho ḓi ralo u somba mutsinga vho sedza vhana sithini ya murahu. Zwino arali khotsi awe vha vhe vha si na goloi ndi musi a tshi ḓo dzula kha mini? O vha a tshi ḓo fa? Kusidzana kwavho kuvhudzisa ku tshi isa phanḓa. Ee, o vha a tshi ḓo vha o sia vhathu. Vho Emily vha khou pfa uri ṅwana wavho ha khou zwi vhea zwavhuḓi. Muthu ha fi, u tou lovha. Khamusi na zwenezwi zwi khou itwa nga u sa funza vhana vhavho Tshivenḓa, ri ḓo ri mini? Vho ri u swika Tshipise vha wana hu sa athu u tou vha na vhathu vhangana vho ḓaho u bambela. Vho vho ḓo mangala musi vha tshi vhudzwa uri vha nga si bambele arali vha si khou ḓa u lala hafha Tshipise. Hoyu ndi mulayo muswa we wa bva u tshi itela u thivhela vhathu vhane vha ḓa u bambela ngeno vha si vhathu vhane vha ḓa u eḓela hone. Tshiṱalulangoho ndi tshiṱanzhela, a tshi ṱoḓi u fa tshoṱhe lini. Vhathu vhe vha vha vha tshi ḓa u ḓiphiṋa hafha tshipise vha sa ḓeli u sia hone khofhe ndi vharema vha hashu. U thomani hone ho vha hu sa tendelwi murema a tshi dzhena hafha tshipise hetshi. Ho vha hu na makhuwa we. a vha o tshi fara hetshi tshipise, o vha a tshi ri u vhona murema, a vha a tshi khou vhona phuli. Ṋamusi sa izwi mulayo wa tshiṱalula wo fa, nḓila ya u thivhela vharema kha u ḓa fhethu ha u ḓimvumvusa sa hafha ndi u vhea mulayo wa uri hu bambela vho bukaho vhulalo. Sa izwi u ita u ita izwo zwi tshi sa izwi u ita izwo zwi tshi ḓura, hu ḓo ḓi vhonala vhatshena na vhana vhavho vha tshi ḓiphiṋa fhethu ho raliho. Vho Luvhone vha ralo nga mbilu hezwi vha tshi vhudzwa haya mafhungo ofisini ya vha Aventura hafha Tshipisee. Tshipisee hetshi na zwiṅwe zwipise zwo no vha zwanḓani zwa khamphani, a zwi tsheho fhasi ha muvhuso. Hezwi ndi zwone zwine zwa ita uri hu vhe na milayo ine ya ḓo ḓi dzula i dzhogo kha murema sa izwi vharengi vha ndaka vha tshi ḓi vha vhone makhuwa vhane vhanzhi vhavho vha ḓivha vhenevhaḽa vhe vha vha vha tshi ima na muvhuso wa tshiṱalula. Vho Luvhone naho vho ḓo vhudza mufumakadzi uri Ndi khwine vha tshi fhirela ngei Luphephe hune vha ḓo eḓela hone sa izwi vha sa ḓo kona u fhaladza tshelede nga u eḓela tshipisi. O tou bbe, e vhana havha vha fanela u bambelela hafha sa izwi maḓi a Luphephe a tshi rothola. Ndi a zwi pfa hezwo Emily, fhedzi humbulani-vho nga zwa tshelede ine ra fanela u i shumisa. Ri nga tou ḽa tshelede sa mahuyu ngoho ngoho. nga vhanga ḽa hone u ṱoḓa u takadza vhana, hafhu na ngei hune ra ya hone ri kha ḓi ḓo badela, ni songo hangwa. Samisi vho Emily a vho ngo vhuya vhe kope khazwo. Vho Luvhone vho vho ḓo fhedza vho tenda nga u vhona Vhana vha tshi nga zwa u bambela vha khou zwi funa na u zwi takalela. Zwe vho luvhone vha vho pfa vha si tsha zwi pfesesa ndi zwa musi mufumakadzi a tshi vho ri hu rengwe thundu dza u bambela hafha vhengeleni ḽa tshipisi nahone vho luvhone vho lingedza u ṱalutshedza uri samusi thundu vhe nadzo dzi vhe nadzo dziṅwe u renga ndi u tambisa tshelede. Vho Emily vho fhedza vho renga dza vhana naho vho vha vha tshi ḓi vha vhe nadzo. Havha mufumakadzi vho vha vha tshi vho ri ho tea uri hu vhe ho tea uri hu vhe na thundu dza u bambela dzine dza fana. Vho vha vha tshi ri vhana vha fanela u rengelwa dzine dza fana na vhone sa vhabebi vha renge dzine dza fana. Vho Luvhone vho zwi kona nge vhe arali a renga dzenedzo thundu vhone a vha nga ḓo vuwa vho i ambara na ḓuvha na ḽithihi. u swika ine vha vha nayo i tshi ṱahala. Vho Emily vho mbo ḓi zwi vhona na zwenezwo zwa uri zwine vho Luvhone vha khou amba zwone a vha nga ḓo vuwa vha lala vho zwi shandukisa. U bambela ho ri u fhela, Vhathada vha mbo ḓi dzhena afha hune ha vha na matiitii. Vhana a vho ngo tendelwa u dzhena hafha barani ya hone. U vhona zwo ralo, vhana havha vho mbo ḓi dzheniswa hafha hune vha tea u swiṱula hone. Vho Luvhone na mufumakadzi ndi vhone vhane vha vhonala vha tshi khou dzimula ḓora hafha barani. Nṋe ndo vha ndi tshi khou ri khamusi mufumakadzi wa Vho Luvhone u ḓo vha a tshi khou nwa zwiṅwe zwi fanaho na nyamunaithi. Hai! na maboḓeloni a u dzhena hoyo mufumakadzi, na maboḓeloni u a dzhena hoyo mufumakadzi. Zwo rali vhuvhili havho vha endela u vhu thuthubisa, vha ralo vha tshi ita vha tshi ya u ṱolela vhana u vhona arali hu na tshi no dina. Kha vhana ho vha hu ḽa maladze. sa izwi vho vha vha tshi ita vha tshi vho ḓiphiṋa nga u vhona mipopi kha TV. Ya vho luvhone i ri u posa sigereṱhe mulomoni ya i sendedzela kha mufumakadzi uri a vhe ene ane a i funga. Tshelede i ita uri vhutshilo vhu ḓifhe ni a ḓivha mufumakadzi wanga. Vhonani arali ho vha hu si uri ro doba doba zwitshintshi zwe zwa ḓa na uyu wa murathu ndi musi ri tshi ḓo vha ri ngafhi henengei Ṱhohoyanḓou kana Makwarela hune wa tou balelwa na u rwiwa na nga muya, ndi Vho Luvhone vha tshi khou ralo u dzelela. Muthada i ri u ralo ya tekula ṱhoho ya vhudzulelavhutsi ha sigarethe nṱha uri vhu si ḓadze hafha he vha dzula hone. Ndi hone vha zwi vhone zwa uri vhutshilo vhu ḓifhiswa nga yone heyi ya u renga. Ndi kale nṋe ndi tshi ḓivha vhudza nga ha heḽi fhungo, vhone vha tshi humbula zwa uri ndi khou itwa nga hone vhusadzi. Zwino kha vha vhone hafha, khotsi ya vhananga, ri fanela u renga zwitundu nyana zwine ra ḓo sumbedza vhathu ngazwo uri na ngoho ri bva tshipisi. Vho Emily vha ralo, vho no tou ita na u kapea tshanḓa kha havho tsha u ḽa kha mutsinga wa ha vha munna wavho, sa izwi vho dzula kha zwidulo izwi zwo ṱoṱomowaho afha kha khaunthara ine murengisi a rengisela khayo halwa. A thi ḓivhi uri ro sala na vhugai, hu ḓivha inwi Minister of Finance. U bva ṋamusi ndi ḓo ni vhidza Minister of Finance. Ni a hanedza? Hee, ni khou hanedza? A ni nthembi? You are the Minister of Finance. Zwo rali a hu tshena zwiṅwe. A vhu bebi tsilu, ndi zwone. Vho sala vha tshi humbula u isa marambo maṅweni hu si tshena ane a kha ḓi pfa uri muṅwe u khou ri mini a ri mini. Vha re vho emeli sa izwi u ya afha nḓuni ye vha buka yone vho vha vha tshi khou ya nga milenzhe vhunga hu sa tou vha kule u yafhi, vho swika vho wa lu sa vhaleiho. Halwa arali u sa tou vha muṅwi waho zwavhuḓi, vhu nga u bvula tshirunzi ḽiṅwe ḓuvha. Vhana vhavho vho endela u sea nga u vhona muthu a tshi ri u goba goba a dovha. Huṅwe vha ḓo ṱuwa nga luvhilo sa muthu o sukumedzwaho vha ya sa hafhaḽa. vhe vhudzu. Zwi ḓo ralo vha dovha hafhu vha lusa u vuwa, vhe kani ndi a ima vha dovha hafhu vha ṱuwa sa muthu a ṱoḓaho u dzhomba fhasi vhe ngei kule hotshe. Avha vha munna u vhona zwo ralo, Vhe tshe ndi u fare nga tshanḓa ndi u vuse afha he wa wela hone. E vho nṋe nga khaladzi, vhuvhili havho vha ṱuwa vho fara vha vhathu vho ponodzwaho zwirethe vhe fhaḽa phanḓa hiya hiya. Vhana vho bva na u sea vha vho zwi vhona zwa uri hezwi zwo no vha zwihulwane. Vho ḓo tou thusa vhana, ho ḓo tou thusa vhana vhe vhe u vhona vhaṅwe vhanna vha tshi khou fhira nga henefho tsini. Vha vho vha humbela uri ndi khwine vha tshi vha thusa kha heḽi dengetenge. Vho mbo ḓi dedengedzwa vho farwa zwanḓa u swika vha tshi dzhena ngomu nḓuni. Vhuvhili havho vho vuwa ḓuvha ḽo no tou ṱanḓamela. Nḓila matsheloni haṋo i livha henengei Folovhoḓwe Luphephe, hune vha ḓo ḓiphiṋa nga u vhona dziphukha dzo fhambanaho na u ḓiphiṋa nga gungwa. Na hanefha Luphephe ha lwa a si a si khaho. Vho Emily na Vho Luvhone vha khou humbula u ḓo bvisa hone babalasi. Vho ri u fhedza u ṱamba fhaḽa ha si tsha vha na zwiṅwe, vha mbo ḓi ḽela murigwalani. Matsina a zwivhuyi zwa dzhia tshifhinga u bva hafha tshipise u ya luphephe. Muṱa hoyu hu si kale wo vha u tshi vho ḓivhona wo no dzhena luphep. U ṱangana ṋamusi ndi Swondaha, ho tou ṅwau hafha ngomu luphep. Vho ri u swika vha sumbedzwa nnḓu ye vha buka yone khathihi na u vhudzwa zwa uri sa izwi vha songo tsha swika nga ḓuvha ḽo fhiraho ngeno vho dzula vho vha tikisa lua, mulayo ndi wa uri vha badele na ḓuvha ḽo fhiraho. Naho vho ḓa vho ḓo fhedza tshifhinga vha tshi khou edzisa u hana-hana u i badela, vho i badela. Ho tou ri zwenezwi vha tshi fhedza u ṅwata, vha mbo ḓi bva. Vha mbo ḓi bvaha vha tshi ya u vhona idzo phukha dza hone. Vho mbo ḓi thoma u vhona ngaḽo ḽone boka ḽihulu ḽa hama ḽa zwivhisi. yone khosi ya dziphukha ndi amba yone khosi ya dziphukha na zwipuka kha vhana zwa tou vha zwihulu vha thoma u vhona ndau vha tshi tou vha tsini hayo nga nḓila heyi na ḽone ḽidau ḽa hone ḽa tou nga ḽo vha ḽi tshi zwi ḓivha zwa uri vhathu havha vha khou ṱoḓou vhonesa ḽone hafha luphepheni ḽo vha ḽi tshi ri u vha zwondolola ḽa dovha vho ri u fhirela phanḓa vha sa tsha tou wana zwino nyawula lini vho ḓo konavho na u vhona nguluvhe ḓaka khathihi na dziphala dze dza vha dzi tshi khou endela u fula hanefho luṱakani Vho ri u fhedza u vhona dziphukha khathihi na u ṋamela iḽo gungwa ḽa hone, vha vho fhedza tshifhinga tshilapfu vha tshi khou endela u ḓinwela. Ḓuvha heḽi ḽa ṋamusi vha khou humbula na u ya u awela hu tshi kha ḓi vha na tshifhinga sa izwi ḽi tshaho vha tshi ḓo fanela u isa vhana tshikoloni. vhunga na holodei i ya ḽeneḽi ḓuvha ḽithihi ḽa musumbuluwo fhedzi. Arali vha tou ri vhusiku sala nḓuni, zwi ḓo ita uri na vhone vha ri u swika Pietersburg vha dovhe hafhu vha wane tshifhinga tsha u vhuya hayani vha awele. Na Vho Emily a zwi vhuyi zwa hanga uri ndi muthu o netaho vhukuma. Ṋamusi vho ri u sedza tshine vha nga renga hafha Luphephe vha wana hu si na. Nahone tshelede ya u renga vho vha vha tshi vho zwi vhona zwa uri na yone a i tsha vha tendela. Hukanya na phiṱhirolo i ḓo vha i tshi ṱoḓea kha lwendo holu lwa vhana. Vhana havha ri tea u mbo ḓi ri. Zwenezwi ri tshi tou swika, ri mbo ḓi doba mikhwama yavho ya dzibugu ri dzhene nḓilani. Hu na mishumo minzhi ya tshikolo ye ndi si kone u i shuma nga vhanga ḽeneḽi ḽa haya madalo, Vho Luvhone vha ralo musi goloi i tshi khou ralo u ḽa fhasi. Zwa zwino vha khou amba vha tshi vho fhira makonde. Na nṋe muvhili hoyu a u pfiwi na zwiṱukuṱuku. Muthu a nga ri ndo lala ndi tshi sinḓwa dzimbabvu na dzikhundu hedzi, halwa nṋe a vhu ntendi, ndi khou tou vhu kombetshedza, Vho Emily vha ralo vha tshi ita na u onyolowa-onyolowa hafha ngomu goloini. Vhana iṱali vhe kha avho vho vhe kha avho vho maseo. Vhana iṱali vhe kha avho vho maseo zwa vhana u nga zwi fhedza shu. Vha ri u tamba muṅwe a fhedza a tshi ita phosho lune vho luvhone vha fhedza vha tshi khou vha kaidza. Hu vha hu tshi pfala nthuseni u khou tota vhaṅwe. Vho Luvhone vha konou vha konou kha Nthuseni vho ita na u mu vho ita na u mu rembulutshela, Nthuseni matsina ndi zwa mini na ṅwana na? Matsina Nthuseni ha pfi, Muḓini a vho ngo tsha vhuya vha dzula lini, vho mbo ḓi ri na zwenezwo na bada Longondo vha livha hanengei tshikoloni tsha vhana. Vho Emily nga mulandu wa one maneto, Khofhe dzi ita dzi tshi lela. Vho Luvhone huṅwe vha ḓivhona vhe vhone vhe vhoṱhe vha songo eḓelaho hafha goloini. Vhana na mme ndi vhusiku ha vhaloi hezwi ḽo rali. Tshiṅwevho tshine tsha khou vha rambela khofhe ndi mufhiso hoyu une wa pfala u tshi sokou vu-vu na nḓila yoṱhe. Ri ḓo dovha ra ḓa ra ni dzhia tshikolo tshi tshi vala. Ndi vhone Vho Luvhone vhane vha ralo musi vhana vha tshi khou kokodza-kokodza dzidzhesi dzavho dze vha vha vho dzula nṱha hadzo afha goloini khathihi na u ḓisungusedza vha tshi hwala mikhwama yavho nga miṱana. Vhone havha vhana sa izwi dzikhonani dzavho dzo vha dzi tshi khou ḓa u vha ṱanganedza vho sokou imisa zwanḓa vha tshi ri kha vhabebi vhavho bye vha ḓo swika vha tshi ṋea luṅwalo holu mme anga u lu posa zwi nga dzhia tshifhinga vha sa athu lu wana ndi muṅwe wa vhana vhane vha dzula hafha ṱhoyandou a tshi khou ṋetshedza vho luvhone luṅwalo lune vha ḓo lu ṋetshedza mme awe vhunga vha tshi shuma navho. Ndo ri mini khotsi ya vhananga? A tho ngo ri zwa u dzhenisa vhana zwikolo afha tsini zwi a dina. Kha vha zwi vhone-ha khezwi ri vho ita dziposwo dza Ṱhohoyanḓou. Arali ho vha hu nṋe we a ṋetshedza zwidifhi zwa hone, ndo vha ndi tshi ḓo zwi pfamulela kule hangei nahone hezwi hezwi zwa havha vhaṱhannga vha tou lugai zwa tou lugai ndi ḓo mbo ḓi pfulusa vhananga ndi songo vhudza muthu nahone havha vhathu vhavenḓa vha a dina mani Arali vha vhuya vha tou pfa uri vhana vhau vha dzhena kha tshikolo kha tshifhio tshikolo vha mbo ḓi ri vhana vhavho hushu kha tshenetsho tshikolo hai vhathu vha vha vhathu kha vha ḓo ḓavho na zwavho vha litshe tshitevhetevhe tshi fanaho na murunzi u tshimbilaho na Muṋe wau. Vhoemeli vha ralo vha sedza nnḓa. Nṋa matsina inwi ni vho ḓa na afhio Emily? Ni ri ngavhe ndi hani u ṱanganedza? Vhoemeli vha mbo ḓi vha kaṱudza. Nṋe vha songo ntshanda, khamusi na zwino a khou ya kha muthu wavho. Vha ri arali a tshi vho ḓi ita poswo ya sibasa, hu nga kundwa tshiṅwe nga vhukati? Arali vha tshi vho thoma zwa mazwifhi, nṋe vha songo tsha ḓa na nṋe lini? Vha ḓe vhe vhoṱhe. Vha khou mpfa musi hafhu ndi si khou amba Tshiisimane? Ipfi ḽa vhoimeli zwo no rali ḽi fhira na ḽa muvhidzeleli e govhani. Emeli wee! Ni nanguludze maipfi aṋu hezwi ni tshi amba na vhathu. Nda ri, Humisani maipfi aṋu, ni ḓo zwi kona? He, ni songo nnyita tsilu ḽaṋu. Ni khou mpfa musi ndi khou ni konḓelela ndi tshi ri zwi khou vhangwa nga thaidzo i re muṱani? Matsina ndi khou tou ṋaṋisa zwithu. Ndi ḓo ni hangwa ḽiṅwe ḓuvha, ni a ḓivha, Vho Luvhone vho ri u ralo. vha thoma u fhungudza luvhilo lwa goloi nga khathihi vha mbo ḓi bva nnḓa ha bada. Vho Emily vha tshi vho vhona zwo ralo vha vho tou humbela yone pfarelo. A thi ḓivhi uri na ngoho vho luvhone vho vha vha tshi khou ṱoḓa u ita zwe vho Emily vha humbela zwone na lini. Fhedzi vhanna vhane vha nga vho luvhone arali vha dzhene mbitini, Arali vha dzhena mbitini, hu tshinyala zwinzhi. Vho Emily hezwi vha tou zwi ḓivha vhukuma kuma. Ndi hezwi zwine khamusi vha vhonala vha tshi ṱamba zwanḓa nga muya zwenezwi zwithu zwi tshi vho ṱoḓa u bva nnḓa ha tshanḓa. Vhoṱhe vho vho vhonala vho ita tshilomondundundu ḽi ambaho ḽi a totwa. u bva hanefha ha ZZ u vhuya u dzhena Tshakhuma he Vho Luvhone vha ḓo ri kha mufumakadzi vha khou ṱoḓa tshelede ya u renga vhuomva khathihi na tshienge. Ya Vho Luvhone ya dzhena Mbitini, hu a swika hune na mufumakadzi a ya a ṱoḓa na vhathu vha u ḓa u pfumela. Kanzhi mufumakadzi a vhona zwo vhifha zwo rali u mbo ḓi gidimela ha vhafunzi. uri vha vhe vhone vhane vha i dzhena nga vhukati naho kerekeni vha tshiya nga tshidola nga nnḓa ha vhafunzi vhavho muṅwe muthu zwawe vho lu vhone na u mu pfa vha nga si vhuye vha mu pfa